Gatnaşyk modadan gaçýar diýýärmiň? Eý, tanyş-bilişler, birjik bela, käbirleriňiziň ýüzkeşbiňiz hem ýadymdan çykypdyr, estagpurulla. Öz şopur dostumy görelim bäri, şopur bolup gitdi pioner oglum, mugallym dostumy görelim bäri, oktýabrýat oglum boldy mugallym. Iň eziz goňşymy görelim bäri näçe wagt geçdikä? Özümem haýran. Dogrudanam, onuň ady nämekä, ýadyma düşenok, atamy Aman. Goňşy kyýamatda gerek diýseler, düşünmezdim. Indi düşünmek kyn däl. Bir wagt kyýamatda derdini şäýmesek, ellegenok, bu dünýäde mümkin däl. Kyýamat diýlenem haçanmyş? Biri ýakyn diýýä, birisi uzak. Onsoňam belli däl nirä düşjegiň, uçmakmy, dowzahmy, aňsatmy çözmek. A-how, şondan bärde köne dünýäde iň bolmanda çaýlaşalyň bir gezek. Salam hem modadan çykýar diýdiňmi? Hawa, köpelipdir ses-üýnsiz salam. Eliňi ýetir-de gulagyň ýanyna arkaýyn geçiber, tamam, wessalam. Tanşyňmy, dostuňmy, goňşyňmy, kimmi, hökmanmyşmy ýanyna dykylyp barmak. Biperwaý kelläňi çalaja silk-de geçiber, geplemek nämäňe gerek. Ýaşaýarkak tygşytlylyk döwründe her tygşytlän sözüň bir döwüm çörek. Salam diýmek, parahatlyk dilemek. Şol mukaddes sözden güýç alýar zaman. Arada Pöwrize daglaryna çykyp, üç gezek gygyrdym, Salam! Salam! Salam! Näçe salam bersem, şonça-da gezek Salam diýip jogap gaýtardy daşlar. Görýän weli, biziň käbirimizden şol daşlaram asyllyrak ýoldaşlar. Kän zatlar modadan gaçýar diýseňem ýadyňdan çykypdyr gaýyndyr gelin. Diýip, bir ýygnakda Dürjemal eje oturan ýerinden göterdi golun. Hem diýdi, Ne yssy, ne sowuk suwa gelinler batyrmak islänok elin. Käbirisi bolsa ýatmakdan başga, zähmet diýen zady görmändir, başda ne tikin oňarýar, ne-de bir keşde söýüşen ýigdiniň içjek çaýynam hokjak edip zordan gaýnadýar peşde. Öwüm olaň bagtyna, wagtynda döräpdir gaz diýen ojak. Ýogsa dagy ärem ajyndan öljek, çagalaram, özem ajyndan öljek. Ne hamir ýugurýa, ne ot goýberýä, ne nan ýapyp bilýä, aňkaryp otyr, ne-de diplomy bar, ne işläp bilýä, aý gara, ne hamir, ne petir. Bilmedim enäniň, bilmedim ataň, bilmedim yşgolyň, kimiň günäsi, ne kitap okaýa, ne-de bir gazet, hindi kinosynda ähli dünýäsi. Ýa-da gelinleriň topalaň oýny, ýa-da şoňa meňzeş başga topalaň. Işiginde bolsa köpet dag ýaly üýşüp ýatyr öten ýylky hapalar. Ugullap işige gelende maşyn bir wedre hapany atdaýsa käte on gulläp öwünýä, sen bolsa diýýäň atmanjykla geçen bolsadyň käşgä. Wah janym, edere işem ýok, ýaşaýan ýerimiz şäheriň içi, ne-hä düýämiz bar, ne-de sygrymyz, ne-de owlagymyz bar, ne-de bir geçi. Birje pişigimiz bar. Ajyksa olam, özjagazy tapýar iýjejik zadyn. Oňa agtyjak müň çyrşagam ýetýär, döküp saçyp otyr eýjejik zadam. Balam, beýle gelin ýeke mende däl. Goňşymda-da otyr şoň ýaly gelin. Haýsy öýe, haýsy işikden baksaň, garşyňda-da otyr şoň ýaly gelin. Geleniň-geçeniň aýagyn synlap, daşarda-da otyr şoň ýaly gelin. Meniň dulumda-da otyr üçüsi. Şu gün öýlerine gaýtdy goçusy. Mydam öýlerinde küýi köçesi. Tüweleme, şu gün öýde kiçisi. Üç aýdyr kakylman ýatyr keçesi. Gelin, keçäňi bir kaka gör diýsem, daňdan bilen sojap geldi ejesi. Müňlerçe öýleriň günün bulaýan gelinleň ejesi ýa-da bajysy. Gelniň-ä on dokuz-ýigrimi ýaşly. Seniň ýaşyň bolsa altmyş ýa ýetmiş. Ejeleň pikiriçe, şolaň akylyndan jüýjedek gyzlarynyň akyly köpmüş. Ejeler gyzlarynyň tarapyny çalýa, gyzlaram örj alýa öňküden beter. Şu zatlar hakynda bir goşgy ýazsaň, belki, ile-güne kömegi ýeter. Ýygnakda şeý diýdi Dürjemal daýza. Menem onuň sözüni geçirdim goşga. Wah ýöne bu goşgym gelinler däl-de başgarak zat hakda bolsady käşgä. Ýazasyň gelenok ýaman zatlary, gelinler, gözeller, eneler hak. Da, olaryň görmegin, akyl-paýhasyn wasp edesiň gelýä, gözel toprakda. Zyýany ýok, siziň hemmäňiz hakda öwgüli bir ýazaryn täze gelinleriňe, gudalaryňa salam aýt, häzirlikçe sag bol, Dürjemal daýza. Doganlyk kadadan çykýar diýýärler. Diýýärler sylanok dogany dogan. Iki dogan bir-biriniň agzyna dogranok sogan. Iner dek ogullaň, goş dek doganlaň köpdügi elbetde hemmä-de belli. Ýöne häzir goşlar, inerler däl-de, geçiler hakynda sözläsem geldi. Sataşdym arada agadyr ine. Biri şlýapaly kömelek kelle, biri sur telpekli togalak kelle, daş ýüzünden şeýle seredäýmäge alla näme gül ýalak kelle. Ikisem obadaş, ikisem süýtdeş. Myhman bolup gaýna bir gün Syrymy daşyma çykarmasam-da, içen çaýym boldy bogazyma düwün. Toba, toba, bolýan zatlary görüň! Iki dogan biri-birini görüp, jaýynyň her çüýün taryp etse-de, doganynyň bir tüýün etmedi taryp. Käte aşak bakyp köp syryldamdy, käte-de hüm diýip diňledi böwrün. Öz süýtdeşi hakda gyrkaýak ýaly etdi gyrk tarapa hilewar öwrüm. Ýöne müň tarapa etse-de öwrüm, her bir öwrüminde açyldy sepi. Hersiniň gepiniň kylly ýarysy erkek gepi däldi, aýalyň gepi. Gylanam üýtgetmän gaýtaladylar, Ýelekli ýassykda öwrenen zadyň juda erbet täsir etjek ekeni, şlýapaly hatyn, papakly hatyn. Ýekdiler aganyň sözün, müň hapa sokdular ininiň adyn. Diňe bir biriniň adyna-da däl, eneň adyna-da ýetirdiler şek. Diýdiler, Garrylar samsyk bolupdyr, ogly bilenem çep, gelni bilenem çep. Olaryň çep diýýän şol enesini bütin oba belet, özümem belet. Ol ajaýyp ene bütin ömründe ne gödek sözläpdi, ne-de bir galat. Ol ene tutuş bir obanyň görki, Ony inim-çerek tanaýan içgin. Käte myhmanlyga barýanlygym hem şo ýerde şol enäň bardygy üçin. Bilemok, gatyrak geçenem bolsam. Ýöne kepil geçýän dogrulygyna, gaýtmazymyň öň ýanyna şeýle diýdim men obanyň öýlenen oglanlaryna. Gelinleriňize-de guwanyň weli, guwanyň medeş doganlaryňyza hemem siz çaglyk dogranlaryňyza. Hawa, goç ogullaň, goçak doganlaň köpdügi maňa-da, size-de belli. Ýöne şuny goçlar hakynda däl-de, geçiler hakynda aýdasym geldi.